ایہ تاں اوکا ای جو بس ایویں لگدا ہے کہ جیویں جاں سورج کوئی اپݨی ماء کیتے لکا کے سیوڑ اچ سما ݙتا ہے تے پتہ نئیں یار کیا تھی ڳئے اتنا پالا میکوں تاں لڳے میں تاں مر کے سیوڑ اچ وڑ کے ستا پیاں تساں اپݨے مر کے علاقے دا حال ݙیسو کہ کیا حال احوال ہن اتھاں کہیں جاہ تے کوئی سورج شورج نکلا ہے یا کوئناں۔ تے اج تاں یعنی سورج کݨ منہ جائی پئی ہے روح آدھے کہ اللہ کرے ݙینھ نکل کھڑے تے اساں ݙیکھوں کہ بھئی کیا سورج کیہو جیا ہوندا ہے تے ایݙی کوئی سک لڳی پئی نہ ݙینھ نکلݨ دی لیکن لڳدا نکلدا نئیں۔ صدر شاہ ویس خان صاحب پروگرام وچ لنڳ آئے۔ سائیں پالے دا حال ݙیو سردار شاہ ویس خان صاحب۔ ساڈے والے پاسے تو بہت ٹھنڈ ہے برا خان ریحان عباسی صاحب آدھے السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام عباسی صاحب کیڑی جہاں تو الوین دے پیوے سائیں تے تھوارے والے پاسے موسم دی کیا صورت حال ہے سائیں اپنے اپنے علاقے دا سب کچھ سیسو سو کہ کتنا کتنا پالا ہے سردی کتنی کہ ساڈے کول تو براؤ بہت زیادہ سردی ہے تے بس ایویں جو ایویں لگدا ہے کہ بس ککر پیا ڈھاندا ہے تے بالکل ایویں اندھارا جیا بڑا کھڑا ہے سویرے دھند آئی تے ہن تاں ولا جیڑا نا زور دا کیویں نا پالا بڑا کھڑا ہے بس اساں ہن سوچیندے پئے سے کہ جمعہ تے کیویں ونجوں تے ول اگو ہک میلاد وی ہے ساڈے ہک سنگتی دا تے اسپیشل اوندی دعوت آئی تے سوچیندے پئے سے ہن اڈے کیویں ونجوں تے ونجوں تے بھانویں نہ ونجوں تاں بس یار پالا اج پالا منائی پئے ہیں اوکا ریان عباسی آدھے بہاول پور توں سئیں بہاول پور دے وچ کیسا موسم ہے سئیں سردی ڈھگ گئے تھوڑی ہے محمد طارق لنگڑیال لنگڑا پتہ نہیں پورا ناں کیا ہے سی سئیں عدنان خان السلام علیکم ڈیرہ غازی خان توں سئیں وعلیکم السلام سئیں توارے کول موسم کیویں ہے سئیں ایویں اپنے اپنے علاقے دا ناں لازمی ڈسا کرو۔ عدنان خان موسم کیویں ہے تہاڈا سئیں؟ موسم چنگا ہے سئیں؟ بہت ٹھنڈ ہے سئیں؟ بالکل سئیں؟ ادھر دیکھو کہ میری نکی جیہی بالڑی او وی اپنے ابے دے نال بیٹھی ہے پالے دے ڈر کولو او وی وچ بڑی پئی ہے کہ ابے کو سردی لگی پئی ہے تے کنے میکوں نہ سردی لگ ونجے۔ یار ایں موسم دے وچ نا جیڑھا اے ٹھنڈ دا موسم اے دوستو ہکو کم کرو کہ جیڑھے تاں بزرگ ہن تاں او اپنا یعنی انہاں کوں بھا بال باون بھا سیکن کاوے دا استعمال زیادہ زیادہ کرو یعنی گرم کاوا پیون چاہ پیون اس تو علاوہ یعنی گرم کپڑے پاون، سویٹ دے وچ پے رہون یا کوشش کرو کہ جیہڑے بزرگ ہن انہاں کوں تھوڑی جی احتیاط کراؤ یا جیہڑے کارڈک پیشنٹ ہن خدا نخواستہ تاں انہاں کوں چاہیدا ہے کہ اوہ ایہو استعمال کرن اپنے دل دیاں دوائیاں شوائیاں اپنا لپڈ پروفائل وغیرہ تاں اوہ ساریاں چیزاں اوہ اپنے کرواون یا کم از کم کوئی خون پتلے کرن والی گولی وی اوکھا وین کیونکہ انہاں ڈینہاں دے وچ پانی دا استعمال بہوں زیادہ گھٹ تھی ویندے تے ولا اے نہ ہووے کہ خون جم ونجے کیونکہ گردے تاں اپنا کم کریندے پین او جیڑھا خون دے وچ پانی ہے اوکوں او سرک سرک کے تے پشاب دی صورت وچ باہر نکلدا ویندے تاں لہذا کوشش کرو دوستو کہ پانڑی دا استعمال کوں زیادہ زیادہ کرو محمد جنید عباس آدھے سئیں سلام سئیں عدنان خان صاحب آدھے بہوں زیادہ ٹھنڈ ہے سئیں جیا ہر جاہ تے ٹھنڈ ہے سئیں پالا تے سئیں پالا ہوندا ہے نا سئیں تاں اللہ دے ملک پورے دے اتے اے ٹھنڈ دا موسم چلدا پئے تاں خصوصا حاجی راجہ سیال کیا پاکستان سردی ہے۔

الا نکلدا کونی جیویں کھنگ وی نال لگی پئی ہے تے پالے توں ایویں انج بس کٹھا تھے پیاں پتہ نہیں کوئی بخار شخار ہے یا کیا ہے تاں پہچانتے ہو جی محمد حسنین چھینا سائیں ایں کوشش تے کریندا پیاں کیونکہ تہاڈی شکل آویا تاں وت تاں میں ضرور پہچان گینا ہا لیکن چونکہ تہاڈا صرف ناں آندا پیا ہے تاں تساں اپنا تعارف آپ کروا چھوڑو سائیں تاں کوئی نہ کوئی شے ضیا خان سان جاتا پہ جی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ میری بیٹی میرے کو تنگ کرنی بیٹھی ہے سی ایڈو نال نال آدھی بیٹھی ہے سی بابا تے بابا او کو پتہ ہے کہ بابا ویڈیو دی مصروف ہے بہت بخار ہے اللہ پاک تے کو سونی صحت دے وے تے اللہ پاک تو ٹھیک تھی ونے تاں میں کیوں آکھاں چتا ہے

میکوں سمجھ نی آئی۔ محمد سلیم آہدا پیا السلام علیکم الیاس رضا آہدا سئیں خوبصورت سئیں وسو پئے سئیں انشاءاللہ کجھ نہ تھیوے انشاءاللہ تتی واہ نہ لگے بلکہ اج کل تاں میں ایہو آکھساں کہ بھئی انشاءاللہ تتی واہ لگے جے بھئی چلو کوئی تھوڑا جیہا پالا لائے پوسے تاں کوشش کرو کہ موسمی لباس پاؤن دی زیادہ توں زیادہ یعنی کپڑے شپڑے پاؤ تو اپنا وی دھیان رکھو سائیں ذوالفقار علی صاحب آتے پن سائیں ایں سائیں میں تاں سویرے بڑا پیا سائیں میں تاں ویسے ویسے میں سردی بہوں باندھی ہے لیکن یہ جی سردی تک پہنچی سائیں کہ جیڑی کہ بروز جیڑی کھڑی ہے کہ دھوپ سروں نکل دی نہیں محمد محسن کنوار محسن نائی سادہ پے سئیں ہیں جیو پیشالا وسو پیشالا جڈاں ڈھانا ہا ول ہور کیہاں پھر ہوندے ہوئے آن پھر ڈھے پئے ایں ساون کئے نی سوب ڈتا کدی چھت ڈھائی پئی کدی در ڈھے پئے تے تھاں تھپے کیا محفوظ کروں ایویں سترا سودا گھر ڈھے پئے رت چوگ وٹاوݨ آئی شاکر ساݙی چنج پک پئی ساݙے پر ڈھے پئے محمد حسن چسنین چینا تے سیمہ امباش چینا میݙے ماموں ہیں جی آپ نے جیسا ہے مہربانی شکریہ ہݨ پہچان کیتے سے سئیں بابا جی بابا بابا کو تنگ کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے سائیں وسدے رہو اپنا خیال رکھے سائیں خوش رہو سائیں